So Ada, jo spiers de d'Kribbele schon? Ähm jo bessen.
Ass et wells de verléift bass oder wells de opgereegt bass? Ähm am Moment sinn ech net verléift mengen ech, éischter éischter net. Lo moch schon eist Thema vun haut verroden. Verléift sinn!
Dat hei ass méi wéi Sex. Mam Kelly, mam Tessy a mat mir, dem Anne. What?
I'm menstruating. Why is that a big deal? Mir schwätzen all Woch iwwert en anert Thema zur Sexualitéit. What the had to fake an orgasm? How the hell do you fake an orgasm?

Den Zoustand vum Verléiftsinn oder de Prozess vu sech verléiwen. An do hunn ech mech gefrot, wéi mierkt een, dass ee verléift ass?
Ech fannen et ganz gutt, dass du mech frees, well ech hu mech schonn esou oft verléift. Fir mech ass dat ëmmer esou eng Saach vu, dass ech mierken, dass ech kann un näischt aneres denken oder keen anere Mënsch denken an heiansdo fann ech dat mega nerveg, well dann ass een sou sou praktesch ouni dass een et iergendwéi kann änneren an engem Zoustand gelangt deen dann sou sou ja also heiansdo ass et jo mega gutt mee ech hunn ech mierken oft dass ech mech verléiwen ouni dass ech et wëll. An dann ass et esou en, ech mierken, dass ech um Dag iergendwéi 100 Mol un déi Persoun denken an dann sinn ech ëmmer esou, oh wéi schäiss, lo scho rëm, esou ah. Mhm. Well, well ech hunn wierklech d'Gefill, dass enorm vill Energie drop geet. Ja. Wann ee verléift ass. An, an anerersäits kritt een awer och mega vill Energie. Ja. Dovunner. Ähm, ech, ech war eng Kéier ganz, ganz, ganz verléift an ee jonke Mann an deen, ähm, An dann hunn ech gemierkt, dass mir ëmmer méi waarm gëtt. Mir war vill méi waarm wéi soss. Ah, krass. Okay.
Jo, an dat war am Wanter. An dee Wanter war ech de ganze Wanter an hie verléift a mir war ni kal. Wow. Jo. Okay. Also sou kierperlech Saache mierken ech och. Jo. Wat nach? D'Silly huet déck oft sou Schmetterlinger am Bauch. Kenns de dat, sou dat komescht Gefill? Jo, mee dann just sou, wann ech wierklech mat där Persoun grad ënnerwee sinn. Ganz vill, virundeems ech déi Persoun grad gesinn. Also sou, wann ee grad um Wee ass oder wann ee grad op déi Persoun waart, da kënnt dat ganz staark bei mir. Mee dann sou, am Fong fannen ech dat ëmmer, dat ass net onbedéngt eppes Guddes. Dat ass fir mech soubal ech u Angscht oder Nervositéit, net sou eppes Froues. Wéi ass dat fir dech? Also ech hu mech
Viru kuerzem réischt verléift. Zwee Mol tatsächlech innerhalb vun den leschten zwee Méint. An jo, déi lescht Kéier ass nach net esou laang hier, mol keng zwou Wochen. An krass.
Jo, mir
haten eng Kéier en Date an dann hu mer beienee geschlof. An den nächste Moien, wou ech esou um Wee fir heem war, viru menger Hausdier, War esou, Ah, oh, Moment, wat ass dat liicht a glécklecht Gefill, wat ech grad a mer hunn? An du war esou, Ups, okay. An dunn hu mer eis awer eng Woch laang net gesinn an dunn hu mer eis erëmgesinn an ech weess, Also ech sinn extra an eng aner Stad gefuer, hatt besichen, an ech weess, sou déi hallef Stonn bevir mer eis getraff hunn, an ech souz sou an der U-Bahn, ass et ëmmer méi schlëmm ginn, ëmmer méi, ëmmer méi schlëmm ginn, an ech hu sou misste Musek lauschteren, an sou déi fënnef Minutte virdrun, bevir ech sou rausgeklomme sinn, ech hu geduecht, ech misst mech iwwerginn, et war esou schlëmm.
An dat ass sou déi, déi Nervositéit, déi schonn net méi sou schéin ass, mengen ech.
Jo, ja. ech, ech hunn dat ganz vill, an ech hunn ganz laang geduecht, dass dat dat eenzegt ass, wat verléiwen ass fir mech, mhm. well ech laang eben just a Jonge verléift war. An ech hat ëmmer so, dat huet sech dann so iwwerschnidden, dass ech gläichzäiteg irgendwie so bëssen ähm, ageschüchtert war vun hinnen mhm. an dann gemengt hun dass dat verléift sinn ass mir ich mengen dass du irgendwas nach eng Trennung muss geschéien ja. an engem Kap well well ich eben ganz viel eben so so getindert hun ah, an ja. op Tinder hu den immer bisssen also ech hun wann mat Männer op Tinder Tinder schwätzt hun ich immer bisssen Angst oder so bisssen so en ongut Gefill mhm. weil könnt jo alles geschéien an dann wann een aber lé was hunn ech dat nach ëmmer, mee op eng, weess de, sou Art a Weis, wou ee sech denkt, dat ass elo positiv. An dann denken ech direkt, ech wär verléift. Ah jo, ok.
Well s du, well s du déi Nervositéit hues? Genau. Ah jo, ok.
Ech hunn eng Nervositéit an ech hunn awer och eng Persoun, wou ech net desagreabel fannen, mat där ze schwätzen. Jo. An da mengen ech direkt sou, oh mäi Gott, ho, ech si verléift. An dat ass awer, ech, heiansdo mengen ech, war dat eng falsch Schlussfolgerung, dass ech, well, well dat einfach sou, sou, ech kann dat nach net richteg ënnerscheeden. Mhm. Das ganz, das ganz komisch. Ich habe das schon vor einem Jahr gemerkt, ich habe vor einem Jahr ich habe geguckt, an meinem Tagebuch hatte ich schon darüber geschrieben, und hat mega gut beschrieben, und ich hatte darum vergessen. Und dann ist es mir ah. vor ein paar Wochen rum aufgefallen. Mir schon dann angefangen, so Sachen zu machen, wie wenn ich, wenn ich mich mit einem treffen, wo ich weiß, ich bin nervös, mir ich bin aber vielleicht noch nicht verliebt oder gut nicht mhm. verliebt, dann mache ich so Sachen wie so, Mandarinne schielen oder sou, well dat berouegt mech mega an dat ass sou eng Saach vun, dann huet een eppes ze dinn, well wann een do sëtzt a waart an näischt ze dinn huet, da fillt ee sech sou mega sou, oh ech sinn alleng an ech brauch lo een dee mech beschäftegt an sou, weess de, an sou eng ganz langweileg Saach wéi eng Mandarinn schielen oder iergendwéi sou sou iergend e Stéck Pabeier falen oder sou an dann ass et scho besser. Krass, an wéi bass de drop komm, dass am Fong et éischter dovun erkennt dass de ageschüchtert oder opgereegt bass? Also ech hunn sou virun zwee Joer gemierkt dass ech och Frae cool fannen an dann hunn ech eben sou puer mol gemierkt sou wei bei bei menge Frëndinnen a bei menge weiblechen Leit déi ech iergendwéi romantesch interessant fannen ass dat éischter de Géigendeel, sou dat sinn déi Leit wou ech mega entspaant ka sinn. Mhm. An dowéinst fannen ech si sou cool. Dat ass praktesch esou de Géigendeel. An dann hunn ech awer gemierkt sou, Nn, mee elo wou ech dat weess, maachen si mech och nervös. Ah, oh. Probéieren dat grad iergendwéi sou ze bekämpfen. Okay. An ech mengen dat geet och ganz gutt, well ech eben sou Well ech dat elo erkannt hunn, loossen ech mech einfach net méi esou nervös man. Okay. Mee dat ass Ja. eng ganz, et ass eng ganz komesch Saach, well et eben och esou, an et huet ee jo net ëmmer een, an deen ee grad verléift ass, da kann Ja. een dat net ëmmer üben. Dat ass wouer. Mee esou, ech ka mer elo genau esou gutt soen, esou, ech muss dat elo léieren, mee elo heiansdo huet een eben net.

Keng Ahnung, schon sou Verléiftheetsufflich do. Mhm. An och do fannen ech et mega spannend, sou déi ënnerschiddlech Kategorien vun, okay, war dat elo Crush oder hunn ech mech verknallt an war ech éischter verléift? Also do gëtt et jo och ënnerschiddlech Grader nach sou. Ech kenne mech do guer net aus, muss ech éierlech soen, well ech hunn haut nach geduecht esou hm verléiwen an dann an da gëtt et jo esou Leit esou déi soen et ass aneschters verléift ze sinn an ee gär ze hunn ja mee dann gëtt et nach esou aner Trennungen déi ech guer net richteg verstinn ja frou mat engem sinn oder Crush oder esou ja also Crush ass mengen ech éischter wann een eng Persoun fir d'éischt Kéier gesäit an dann esou ass esou oh ok ech fannen déi Persoun mega flott huet ee vläicht e bësse matenee geschwat an dann huet een esou Crush mee ech mengen et sinn och vill Leit déi dat esou benotze fir Leit déi se net kennen so Staren oder se ja, ja, so ja. Star Crush oder et gëtt se den Girl Crush zum Beispiel die wat Fra so die am Fong hetero sinn mit dann awer op eng Fra stehen ja. so also so, ich mengen dat sinn déi Konnotationen an so verknallt ass mengglisch das wissen konnotéiert man so teeny verknallt heet weißt du wat ich mengen so deck séier ja an das awer vielleicht im deck séier fort ass an du hast von so Grenztischen verknallt a verléift sinn mega fluid an och sou bei verléift sinn, dass wéi wann dat sou grousse Beräich wier an kann éischter sou sinn, dass et och séier erëm fortgoe kann oder et kann éischter sou an déi Richtung goe vun eng Persoun ufänke gär ze hunn. Sou, weess de, wat ech mengen? Yeah, yeah, yeah. An dat ass mega verwirrend, well een ni net sou genau soe kann heiansdo, wou an deem Beräich een ass. Ja. Ähm, ja. Dat ass interessant. Hm. Mee jo, ech fannen et interessant, dass dat esou vun der Zäit hier mega ënnerschiddlech ka sinn, eben Ja. well ech mat Männer ëmmer esou ganz mech séier verléift hunn. Mhm. An ech mengen, dat ass awer och, well een eben gewise kritt, wéi dat geet, Ah ja. sech an e Mann ze verléiwen. Mhm. An ech krut awer net gewisen, wéi dat ass, mat sech an eng Fra ze verléiwen. An ech mengen, Am Fong ass dat net natierlech fir mech, dass ech mech sou schnell verléiwen, mee ech konnt dat eben iergendwéi sou nobauen. Mhm. Ah jo, well s de schonn eng Geschicht dofir quasi has. Genau. A wann ech elo mech an eng Fra verléiwen, da muss ech dat alles nei léieren. An da muss ech mer iwwerleeën, sou, oder net iwwerleeën, well ech ka jo net doduerch, ech ka jo iwwerhaapt net driwwer nodenken am Fong, mee sou, da muss ech am Fong wierklech fir d'éischt mierken, wat mat mir geschitt. Jo.
Well wann ech elo géing probéieren, mech esou an eng Fra ze verléiwen, wéi ech mech ëmmer an Männer verléift hunn, dann wär dat alles falsch, da wär dat iergendwéi komesch, mengen ech. Well et esou negativ mat Nervositéit an. Genau, an et ass och esou, esou, bei mir perséinlech war et ëmmer esou, dass et mega schnell gaangen ass, mir hunn eis mega oft gesinn an dann esou, esou vum, vum Ufank u war et eng romantesch Bezéiung. Ah jo. A mat deene meeschte Frae fänkt et ëmmer als Frëndschaft un, fir mech, also oft. An, an dann, fir esou vun enger Frëndschaft op eng Bezéiung ze progresséieren, ass eppes ganz aneres, wéi wann ee sech eng Kéier trëfft an dann iergendwéi matenee schléift an dann sech nach eng Kéier trëfft. An dann vun Ufank un kloer ass, do ginn et déi Erwaardungen, ech muss iergendwéi elo eng Bezéiung hunn, an enger Bezéiung kënnt dat an dat an esou. Genau. Ah jo, okay, jo, ech verstinn. Ja, das witzig, weil bei mir also umgedreht tatsächlich. Wirklich? Ja, also a Frau verleben ich mich schon ziemlich sehr. Also wenn ich wirklich so verknallt sind, geht er doch sehr zu einer Verleibtheit. Also auf jeden Fall war es mit meinen drei, vier letzten Partnerinnen so. Und ich habe mich direkt lang nicht an Männer verliebt. Mhm. Und ähm, äh, lo schon, also für ein, äh, ein Zement. Und das hat aber direkt lang gedauert. Bestimmt ein Iwwert en halleft, dräivéirels Joer. An mir ware fir d'éischt emol befrënnt an esou. An et war vun Ufank u kloer, dass mer schonn iergendwéi och eng sexuell Bezéiung matenee wëllen. Mee et war fir mech esou kloer, ech wäert mech net an hie verléiwen, well, jo, ech weess net, ech déi Erfarung, also ech kennen, ech kennen dat Muster vun, ah, du trëffs en Typ an dann, keng Ahnung, fänks de eppes mateneen un an dann ass et zimlech séier esou, dass een an enger. fester Bezéiung Land, mee well dat fir mech iergendwéi keng Optioun war quasi där Geschicht sou no ze goen, hunn ech halt geduecht dat also geet guer net dass ech mech verléiwen an dunn sinn ech sinn ech eng Kéier aus dem Tram geklommen an ech si sou bei mech heem gaangen an ech si sou duerch d'Stroosse getrëppelt an et war kal an et huet gereent an ech war mega gutt drop an da war ech sou Moment et geet mer grad vill ze gutt dofir wéi grad alles ronderëm mech ass an da war ech sou ah Ups. Okay. Mee dat huet halt mega laang gedauert an huet mega laang gedauert och fir do e Vertrauen opzebauen an eng Bezéiung opzebauen an esou an dat fannen ech och mega witzeg. Dat kann een halt och heiansdo net dann sou steieren, ob ee sech verléift oder net. Also kloer kann ee sech da manner treffen an esou, mee wann et schéin ass an onkomplizéiert ass an een eng gutt Kommunikatioun huet an esou, gëtt et jo am Fong kee Grond dofir. Jo.
Et huet vläicht och eppes Also ech fannen et mega interessant dass du sou sees, dass du dann gemierkt hues dass de verléift waars, well ech hunn d'Gefill ech weess ëmmer vun Ufank un ob ech mech verléiwe wäert oder net Ah jo. an vläit och eng Aart vun sou self fulfilling prophecy dass dat iergendwéi sou ech ginn an eng eng Situatioun eran an soe mer sou zimlech schnell decidéieren ech ob ech lo verléift wäert sinn oder net an dass ech weess net ob dat gutt ass. Mee ech kann dat irgendwie net aneschters. Ech kann dat awer och. Also ech mengen déi Kéiere wou ech mech sou séier verléift hunn, war et fir mech vun Ufank u kloer, datt ech Loscht hunn mech an déi Persoun ze verléiwen oder datt ech Loscht hunn där Persoun méi no ze kommen. Du hues virdru schonn e bëssen ugeschwat, wann et méi komplizéiert ass wann een sech verléift. Do fale mer zwou Saachen an, éischtens sou wann een sech verléift ouni dass een et wëll an déi ganz Zäit alt un déi Persoun denkt an zweetens wann een sech verléift an déi aner Persoun ass net verléift. Vläicht kënne mer déi zwee Saachen eng Kéier méi genau ukucken. Jo, ech hunn do eng gutt Geschicht, well virun zimlech genau engem Joer hat ech een Typ kennegeléiert a mir hunn eis dann sou zwee, dräi Mol just getraff an déi éischt Kéier wou mer eis getraff hunn, war et mega schéin, mee esou esou wierklech ganz krass am Fong onromantesch. Also esou mir hu mega cool Saache matenee gemaach, mee esou Saachen déi een och mat engem richteg gudde Kolleeg maache kann. An ech war awer direkt verléift an ech hunn dat och direkt gemierkt an ech war mega esou, Wouh! An ech, wat mir, mir ass awer och net opgefall, ech wosst net, ob hien iergendwéi u mir interesséiert war oder net. Sou, et war en Tinder-Date, mee dat, weess de, sou vun deem Déngens, wat geschitt ass, war guer keng, keen iergendwéi Zeechen do, wat dat elo wär.
An dann muss, hunn ech ëmmer gefrot, ob hie sech nach eng Kéier wollt treffen. An hien huet mech ni gefrot an hie war ëmmer just, mee hien huet awer och net nee gesot, weess de, sou. An dat war ebe sou eng Saach vu, sou éischtens mol ass dat net den typesche Schema, dass d'Fra ëmmer muss soen, komm mir maachen nach eppes, komm mir maachen nach eppes, ja. mee dat ass jo ok, esou da war ech och esou, jo, firwat stéiert mech dat, dat misst jo mm. ok sinn. An anerersäits war hien och einfach mega onkommunikativ, so am Generellen. An et war eben so, ech war vun Ufank u mega verléift, hunn dat awer net mir zouginn. Ech war dann ëmmer so, oh, firwat muss ech esou vill un hien denken, dat ass mega mm. nervig. An et war wierklech esou eng Saach vu mäi Gehir huet einfach iergendeng Persoun gebraucht, fir sech do drun ze hänken. Ech hu lo mäin Tagebuch nach eng Kéier gekuckt. Ech hu wierklech nach zwee Méint laang, nodeems ech hien guer net méi gesinn hat, ëmmer un hie geduecht an ëmmer esou, hu ëmmer op mäin Handy gekuckt an esou iwwerluecht, ob ech him nach soll schreiwen oder ob hie mir geschriwwen huet oder wat ech kéint schreiwen. fir sou elegant erauszefannen wat hie wëll mhm. an sou mega mhm. blöd Saachen ja. well hie war gutt net sou interessant
ja. mir dat so eng so eng typesch Saach vun so die Gedanken ich mengen die missten einfach geschéien an war bëssen so bëssen egal u ween se griech ja. waren ja. an ich mengen so ass dat zwar net ëmmer wann en so so onglücklech verleeft ass awer oft well oft huet déi Persoun da wéineg domadder ze dinn an esou, an ech wosst guer näischt iwwert hien, also esou puer Saachen, an déi Saachen, déi ech iwwert hie wosst, waren am Fong net sou cool. Mee ech, ech war wierklech wochelaang krass domadder beschäftegt, a wann ech elo zeréck drun denken, ech hat vergiess, dass hien iwwerhaapt existéiert huet, bis ech rëm a mäin Tagebuch gekuckt hunn. Ah, krass, dat heescht, et war och déck séier dann erëm fort. Wierklech, mee ech mengen, dat ass esou eng Saach vun, esou heiansdo brauch een als Mënsch eng Attachée Persoun wou sech kann domadder beschäftegen oder dann weess de sou wann een da just e Partner huet fir e Partner ze hunn dann ass dat och sënnlos. Jo et ass e bëssen sech ze verléiwen an d'Idee sech ze verléiwen sou an sou bëssen an d'Idee och vun der anerer Persoun. Ganz ganz genau dat ass esou e verléift sinn fir verléift ze sinn. Jo jo an et geet guer net ëm déi aner Persoun jo dat ech weess net ob mer Wéi mer dat déi lescht Kéier geschitt ass. Mee et, also et ass relativ séier meeschtens erëm fort sou. Mee et gëtt awer och aner Aarte vu verléift sinn, wou ee wierklech esou eng Persoun ganz gutt kennt an dann an déi verléift ass an déi dann net dat erwidert an dann ass dat, dat hat ech och schonn a jorelaang. An dat ass dann eng aner Saach, fannen ech, well dann ass et net esou, dass een dat Gefill grad brauch, mee dass déi Persoun dat an engem ausléist an dat awer iergendwéi net passt. Haas du dat och schonn eng Kéier? Ehm ech mengen net, ech mengen bis elo ofgesinn vun sou Crushen déi dann heiansdo sou e bësse schmerzhaft waren, ech na ni déi Situatioun hat dass ech mega an eng Persoun verléift war déi ech och schon laang kennen an déi dat dann net wollt quasi. No mee dat ass sou eng, ech hunn ech hunn d'Gefill dat ass sou eng Saach déi déi oft geschitt wann een nach méi jonk ass an ech hat dat och an der Primärschoul eben. Ah ja.
Mee et war awer wierklech eescht, och wann ech elo soen, et war an der Primärschoul esou, jo, dat war wierklech eng eescht Saach fir mech. An et war och wierklech esou, véier Joer laang war ech Ah, verléift krass, an deen okay. Typ. A mir ware bescht Kolleegen. An ech wosst awer och esou, wann ech him dat soen, da seet hien einfach, nee, ech fannen dech net esou schéin oder esou, weess de, esou. An dat huet hien dann och gemaach. Also ech sot him dat dann. Ah, oh. An dunn? Dat ass eng ganz tragesch Geschicht. Wëlls du se um Radio erzielen?
Mir ware mat der Schoul iergend eng Woch iergendwou an d'Vakanz gefuer. An dann hu mir eben de ganzen Dag vill gespillt an esou krass Saache gemaach. An dann hate mer owes esou en Danz, esou en typeschen esou Vakanz-Schoulofschlossdanz-Bal-Déngens. An ech hat awer net geduscht virdrun. Ah. An, ähm, an dann hunn mir gedanzt mateneen an dono ass heen fortgelaaf an dann huet heen mir ausriichte gelooss, dass hee mech géing méi cool fannen, wann ech géing Parfum benotzen. An da war ech wierklech sou Oh. puer Woche laang ganz, ganz traureg. Jo, dat gleewen An, ech. ähm, jo, dann hunn ech mech awer och dovunner geléist. Schäiss. Sou, mee et ass witzeg eeben och, well sou Dat, wat ech deemools an him gesinn hunn, ass net méi do. Hien ass elo net méi esou eng Persoun. Ja. An.
Ooh, dat ass e spannende Punkt, ja. Ja, esou eng Saach mam Verléiwen ass, dass Leit oft soen, esou, wéi seet een dat, onkonditionell, dass een ee. Ja. Gär, ee Mënsch gär huet ouni iergendeng Bedingungen. Ja, ja, ja, bedingungslos gär hunn, ja. Mee, wann ee sech verléift, fannen ech, ass ëmmer eng mega Bedingung do oder e puer Bedingungen. An dat war bei him och genau esou. Ech hat esou Saachen, déi ech un him mega cool fonnt hunn, déi elo einfach net méi do sinn. An dat erliichtert een awer och mega dann, wann et net erwidert war. Dann ass ee sou gutt, weess de, sou hien ass elo net méi do am Fong. Jo, ech war, also ech mengen dat ass den Ënnerscheed tëschent verléift sinn an eng Persoun gär hunn, oder? Jo, mee anerersäits mengen ech och, wann een ee gär huet, huet een awer och ëmmer iergendwou yeah. Bedingungen. Yeah. Well dat ass jo net sou, et, Beziehungen, wou een sech wierklech gär hat, kënne sech jo och scheiteren oder, yeah. oder zum, zum Schlechte veränneren. Kann een dat och sou gesinn, dass iergendeng Bedingung eben net méi erfëllt gouf yeah, oder dass eppes gebrach ass. Jo, jo, also meng Erfahrung domat ass een, dass meng lescht Partnerin, ähm, ech war mega, mega, mega krass verléift an hat wierklech och déck laang. An dunn, ähm, jo, hu mer eis iergendwann getrennt an hatt ass elo guer net méi déi Persoun, an déi ech mech verléift hunn. An dat ass mega witzeg, well ech hu gëschter zoufälleg nach Fotoe vun eis gesinn, vun, ähm, Ahnung, virun zwee Joer a vun der Persoun an déi ech mech halt verléift hunn an hat ass nëmme déi Persoun mm. an ech hunn so ech hun mat him ofgeschloss also die Bezéiung me ech hunn der net dummer der ofgeschloss mat der Persoun an der ech mech verléift hunn se well woch du die Foto geguckt hunn wat wirklich war net ménger traurig mir woch wirklich so war wow et fiel sech bëssen wie wann ir de gestuerwen ass well hat einfach sech so krass verännert huet an einfach die Fra an die ich mech verléift hunn net nëmi existéiert ja yeah.
Jo dat war iergendwéi also einfach eng krass Realisatioun an awer anerersäits och schéin, well ech mer denken esou, ech muss elo näischt méi mat him ze dinn hunn, et ass ok fir mech, well hatt net méi déi Persoun ass. Jo, jo ech hat esou ähnlech Saachen och schonn, esou Saachen, wou een zréckkuckt a sech denkt esou, ech vermëssen eppes dovunner, mee net déi Persoun selwer. Ech vermëssen oft bei bei vergaangene Bezéiungen einfach d'Verléift sinn. Ah, ja. an, ähm, an so die Sachen die een gemacht huet an die Sachen die een mëcht wann ee verléift mhm. ass an da verbënnt een dat natierlech mat der Person ja. mee ech mierken och ech hunn also eng schéi Saach fleit fir ze soen well ech eben zu Wien vill vill vill ganz ängstlech oder so verkrampft Bezéiunge mat Männer geha gehat well ëmmer mhm. wann ech hei hinnerkomm kommen hun ech näischt ze din an dann sin fillen ech mech alleng an dann gin ech op Tinder an dann probéieren ech sou krampfhaft eppes op op op d'Been ze stellen wat näischt gëtt an ech verléiwe mech dann awer ëmmer ganz schnell obwuel et ni sou ideal ass an sou an dann hun ech mer geduecht am Fong sin ech net an déi Leit verléift mee einfach an déi Stad an ech verléiwe mech wierklech hei mega schnell an dat ass einfach well ech déi Stad sou schéi fannen an einfach sou mech hei an der Stad liewe loossen. Dat ass scho genuch.
Ja.
Ah, déck schéin.
Ja.
Am Fong war dat en déck gudden Ofschloss. Et fält mer op, datt mer net esou genau drop agaange sinn, wann een enger Persoun seet, datt se verléift ass an si seet et net zréck. Hass du dat schonn eng Kéier? Virun enger Woch. Ah! An Also ech wees dass déi Persoun frou mat mer ass an mer vläicht och sou bëssen eng aner Definitioun hunn vun wéi eng Gefiller heeschen dass de verléift bass oder wat also wéi séier een dat kann ausschwätzen an ech mengen ech hunn definitiv mega vill geléiert sou Gefiller auszeschwätzen, well dass mega, also sou wann een seet dass een an eng Persoun verléift ass, mécht een sech mega krass verletzlech, well déi Persoun da weess dass se Muecht iwwert dech huet iergendwou an dech kann emotional beaflossen an jo ech muss soen et war schonn e bëssen schwéier fir mech et net genau esou zeréck gesot ze kréien, einfach well jo ech mech dunn mega verletzlech gefillt hunn an deem Moment, mee. Letzten Endes, also, ass et net esou eng Situatioun, wou ech onglécklech verléift sinn an déi aner Persoun wëll näischt vu mer wëssen. Dofir war et ok. An ech fannen et mega schwéier net ze erwaarden, dass déi Persoun eppes zréck seet, well ech, well dat jo schonn awer e Wonsch vu mir ass, sou dass, dass et do esou e Gläichgewiicht gëtt iergendwéi an dass och déi aner Persoun verknallt a mech ass. Ech fannen dat mega gutt dass du dat gesot hues an dass du dat einfach gemaach hues well dat ass eng Saach déi ech nach guer net gutt kann an ech well dat awer ech well dat awer wierklech kënnen an dat ass och een ee Virsaz vu mir fir d'Zukunft dass ech de Leit einfach éierlech soen wéi ech mech fillen an esou mee ech mengen du hues Recht dass een dat am Fong idealerweis muss een dat soe kënnen ouni Erwaardungen einfach esou ausschwätzen esou wéi esou wéi mir aus Kal esou.

Et gëtt e grousse Mythos, dee sech ëmmer nach hält, datt d'Gréisst vum Penis an d'Qualitéit vum Sex zesummenhänken. Mee si mer elo mol éierlech, Heescht e grousse Penis net bessere Sex? Fänke mer ganz à la base un, Wat implizéiert dat? Fir d'éischt mol, datt Sex als penetrative Sex gesi gëtt. Dat ass mol dat éischt wat net stëmmt. Sex ass vill méi breet, et kann ee Fangere benotzen, kussen, lecken, reiwen, upaken, etc. Etc. An och wann eng Persoun penetréiert gëtt, muss dat net onbedéngt e Penis sinn, kann een och en Dildo oder Fangere benotzen. Sou vill mol zu der Sexpraxis a wat een ënner Sex bezéiungsweis gudde Sex verstoe kann. Komme mer zu der Anatomie. Wat Kierperdeeler ugeet, weise Studien, datt déi meescht Leit mat Penis dësen ze kleng fannen. Déi Ideeë kommen natierlech aus Pornoen, wou nëmmen Duersteller gecast ginn, déi e grousse Penis hunn. Do kann ech nëmme soen, d'Vagina ass net besonnesch laang. De Vaginalschlauch ass sou ongeféier tëschent 6 an 10 Zentimeter. An och nëmmen déi éischt puer Zentimeter vum Vaginalkanal si wierklech sensibel. Dat heescht, datt et dohingehend keen Ënnerscheed mécht, ob de Penis am erigéierten Zoustand elo 7 oder elo 13 Zentimeter laang ass. An net nëmme vaginal, mee och beim Analsex kann e klengen oder duerchschnëttlech grousse Penis vu Virdeel sinn, well d'Prostate läit zum Beispill e guer net sou wäit ewech vum Anusagang. Ausserdeem ass et sou, dass wéi sech Penispenetratioun ufillt och vill ofhängeg vun der Positioun ass, Wa mer vu vaginaler Penetratioun schwätzen, kann et fir vill Persoune mat enger Vulva sech gutt ufillen, de G-Punkt ze stimuléieren. De G-Punkt ass allerdéngs kee Punkt, mee eng Plaz, an zwar wann een no bannen an dann 4 bis 5 Zentimeter erop geet. Och hei ass d'Längt vum Penis net onbedéngt relevant, mee d'Positioun, aus wéi enger penetréiert gëtt. Bei Penispenetratioun kann et dofir vläit vu Virdeel sinn, wann déi Persoun mat der Vulva uewen ass. Verschidde Fraen fannen et och gutt, wann de Penis hannen un hire Muttermund erukënnt, anerer iwwerhaapt net. Do sinn déi meescht Penisser warscheinlech net laang genuch, fir ganz bis hannendrun ze kommen, obwuel sech de Vaginalschlauch relativ zesummenzéie kann, dat heescht och manner wéi 8 bis 10 Zentimeter ka laang sinn. Och hei heescht et ausprobéieren. Vill Frae kënnen iwwregens duerch vaginal Penetratioun keen Orgasmus kréien, well d'Klitoris net genuch stimuléiert gëtt. D'Klitoris läit ronderëm d'Vagina a gëtt zwar schonn bei Penetratioun ugereegt, mee oft hëlleft et, wann een nach eng Hand bäihëlt a vu baussen d'Klitoris matstimuléiert. An och insgesamt ass et esou, wann een zum Beispill duerch Penis oder Dildopenetratioun net Frou gëtt, dass et nach ganz vill aner Méiglechkeete gi fir Sex ze hunn, wéi ech halt schonn am Ufank gesot hunn. Also, net d'Gréisst vum Penis mécht gudde Sex oder gudde penetrative Sex, mee gudde Sex mécht gudde Sex. Wat heescht dat? Datt ee gutt matenee kommunizéiert, kuckt wat sech gutt ufillt a wéi een ugepaakt wëll ginn, op wat ee Loscht huet an esou weider. Gudde Sex heescht, datt ee lauschtert, wat déi aner Persoun an hire Kierper soen an een nofreet. Eng aner Konnotatioun, déi d'Fro huet, Brauch een e grousse Penis, fir kënne gudde Sex ze hunn? ass d'Konnotatioun, datt gudde Sex mat engem Orgasmus ophält. Och deem ass net esou. Vill gudde Sex hält net mat engem Orgasmus op. An oft ass et och esou, datt wann een dat Zil vun engem Orgasmus huet, de Sex u sech am Fong guer net méi esou spannend ass oder Drock opgebaut gëtt, datt ee guer net bis dohinner kënnt. Wa jiddereen déi Saache wéisst, da wiere mer jo op der gewonnener Säit. Mee deem ass nawell net esou. A gewëssen Onsécherheeten oder Ängscht, déi Jongen oder Männer hunn, zum Beispill, dass se hire Partner oder hir Partnerin net kënne befriddegen oder dass mat hinnen de Geck gemat gëtt wéinst hirer Penisgréisst, si méi wéi verständlech, virun allem an der Gesellschaft, an där mir liewen. Dofir ass et wichteg, gutt informéiert ze sinn an oppen iwwert dee Mythos ze schwätzen.